Ang'o ma inspire iga sama idhi kower? Nikech ji wacho ni wero pondo. En adier koso Miriam?
Iwinde made mokwongo. Iwinde made. Ah, pogi mos jopiny. Wang'eyo ni wadhi lwaro sani. Dikoro na ina. Aya, mos jopiny. Mokwongo amoso uno kwe. Okwe uru. Sani iluonga ni Collins Otieno Wigo. Mano nying mar pesa. Odongo otoweri onge. Odongo na wakani.
Ingena nawe gati piyo piyo kamoro. Odongo na wakani.

Alright. Ingeni iwacho ni iwacho ni uh, nying mar Collins Otieno Wigo en nying mar pesa. To pile pile iwacho ni tuk pesa nosikweri. Ng'ama nokweri to nokweri nang'o?
Uh, sama ne ane awuok uh, Awuok uh, dala 2012 to dawa mondo nyisa ni kidhi e taon nyakwara eh. itang' ne nyi taon kik idonje tuk pesa mag nyi taon kagwana kwerwa ni tuk pesa nosekwe nosekweri eh. kasto ing'eni yande uh, kiwacho ni nyi taon thum mokwongo manyalo paro ka ne nyingi bedo koro bedo ng'ere godo ahinya iluongo ni nyaragweng' ngeke ane matin samoro jogi ok ong'e ni en an jere ngeke angeka matin Iwololoa gi dadi omako banjo a jakwaya Nyakwaro dolo anagocho pile pila wero maero Weura pare nya jodonga gweng'o mae Inyara gweng'e taero nikech onge asara Anisomo biro wendona kata kwea ok okwa Samobi natemo wuoyo eh. gi chik mane dawo miya eh. kabiro e taon. Eh. Koro nawacho ni ka nabiro e taon, nayudo ka gik mane wacho ka, mano nyisa dala ka, ne gin adieri kadonjo e taon. Koro kaduogo aparo gi dala, to Nyaragweng' peyo kukwayi, chiemo kubi kwayi. Koro niwacho ni ahero Nyaragweng'. Nikech iluora sana. Sara to go kwa lura ya kwa lura.
Kitu pesa dai. Pesa. Ba skoro udongo. Toke kanyo jiodogo nge higi chwade gi nyundo sana sana. Ah, uh, chwade gi nyundo ni kaluwore gi kaka ikele kata mwaneno kani. Inya kono wanita ang'o ma nokelo chwade gi nyundo ni? Be wan gi nyambita moro amora iye ka? Oya ochoro ya. Eh, idhi jabit. Be wan gi nyambita moro amora iye ka? Nyambita in the house? Nyambita in the house? All right. Jipigeni makofi, wapigie makofi tafadhali. Nyambita gi nyambita gi nyambita gi ama odongo noyudo achiel kuom gito nyiso no tingi malo to ket kama kato tene kama kato odongo ang'o ma ne otimore kindu gi nyambita nyundo ni no Ng'ama ne goye to ne goye kanye?
Sawa ni adonjo kawuok dala awuok dala 2012 yes gimoro dwe mar aboro yeah. to ka adonjo Kisumu nachako gi tich mar mjeni kaka nasa jachien
no liguru liguru alinga
twelo dwe mar aboro nyaka desemba anadonjo e thum 2013 machake thum koro diro chon no mondo wadonj dwe 2013 nan jamjeni nan kaka fundi koro ne kanyo mane wang'ere gi semeta ma nyamita kasto

Koro watiye to ing'e ni tij mijengo nitie ng'eny. Nyal jalwedi nyalo ori gimoro amora. Aha. Koro ing'e ni ne wagero ti ot mar gorofa. Aha. An an malo to nyambi nyambi piny. Aha. No, no. Odongo ni malo, to nyabita ni ang'owa.
Odongo ni malo, to nyabita ni ang'o. Aha.
Koro anyiso ya maya wila ting gido gima. Gimana? Mondo atimo bidi ka akele ne fundi kama fundi dwaro.
Odo gipa ni niso gedo kendi. Anyway, so nyabeta ni.

Sude sude kama. Tinge gi malo. Ah ah, ose already oseting'e. Aha. En ka, en ka, en ka. To kama ochope jo ke kama, ok exact kama intie bi nyise nang'o? Kichore kama.
Maana kili juu. Wapi makofi wadogo sawa tafadhali. Pastor, odogo. Nitie nyako moro ni Nyasembo. Nyasemboni en gima dinyise ne en mana di nonge pimo dier. Odongo ji wacho ni wero pono. Ma en gima kawuono wadwa ni itamri kata iyie. Obiko osechiemo. Eh, obiko osechiemo in fact. In fact kapok wadhi kapok wadhi e pimo diere. Ninyiso shemeji ni shemeji yiecho lawi to shemeji chami gi kech. Odongo odongo he- nyiswa gini ni to ang'o ma ne timore kindu gi shemeji Mano yiecho ne Lawi kata chako owadhi gi kech.
Sawan. Mm. Uh, an ng'eni an aloso thum kaluwore gi gima aneno ama gi gima aleko. Eh. Koro chieng' Sachien kamano kelo tomar sino ji ye cholawa. Ne ne wadhi gocho kamoro ni Homa Bay. To nitie apar kichiko ite pongera nitie bwana mi joka chogo mang'eny ni Sakela wuod Pati. En polis en jagweng'wa to tiyo Homa Bay. Yes. Koro jamani nobiro nobiro gi semejine Mano biro wa, to kare ji osiepe ji ne be be mane en go. Kando to bo biro kie. Kie. Koro iyudo ka semeji gi Eh? odhi orado kamoro eka. Achiel. Koro gichako giwegore koro gigo ng'ate. Gigo ng'ate. Ma- Ma de tia gi gi. Eh? Koro ma jamani ne giyiecho lepe go ni semeji yiecho lawa semeji. Nyaka dhambi wuoye. Omera koka to muol ma kata oriambo. Nini no yeto nawe?
Ana mama. Nyaka ganwa, nyaka ganwa.
Koro dogo. Nyaka wena. Uye gi kaka ne yeto nawe dogo. Udagi. Udagi. Uye go. Odong' gi yeri nyaka dichak wuoyo onge gima jogi oseyiego kata ni. Nyako wino, nyako wino, wuonwa. Kasto,
ah, wachopo e Nyaseko. Nyaseko ni en gi gima dinyise ne en mana nang'owa. En mana nang'owa. Nyaseko ong'e timo ang'owa. Odongo diere ni ne en ang'o? Irni ni kanye to nipime nang'o? Chak iwuondwa, chak iwuondwa. Ah, bado bada wuodo. Ah, manyiso ni bada tiwuondwa.
Bada wuodo, bada wuodo. Eh. Kodo ka wuodo. Eh, eh. Anyiso ga niya. Eh. Anyiso gimoro niya. Eh. An thumbe na. Eh. Alosogi kaluwore gi gima neno ama gini wang'e. Epimo diere to MC na ema nowuok gi dholo mar pimo diere chole. Mano nyalo wacho wad mar pimo diere. Mia microphone, mia microphone. Ibe iwuot wawuonda. Aha. Bas, koro uh, gima gima gima man. Aha. Koro en ema nochako wach mar pimo diel. Wad mar pimo diel.
Koro ne onyalo ng'e kama pimo diel. At least kawuono kawuono kawuono ok riamb ne ng'ato iduogo gi tiwacho. Eh. Aha.
Bas, thank you so much. Odongo wacho maber ni wach mar pimo diel e modwa ng'eyo. Ing'e ni kikawo for example ikawo mpira ni Aa, donge a explain pimo diere kuma noaye. Koro ikawo mpira ni to ng'ato nyisi ni ya pim dieri. Maisi ni mondo timre nade? Eh. Mondo donja mowa. Exactly.

Nyasaye pod okelona dongo chiemo mane chiemo mane kuon gi ring'o ne en zabiro nalimo dongo koro kosekelona dongo lema lema mondo akelni mbaka ma wendo okelna dongo kuon gi ring'o eh, okelona dongo kuon gi ring'o sa adiwa

Olo sup mondo oskata. Oskata wiye kaka.
Ne, kibel piny. Afadhali miriambo dongo kadong. Odongo. Yeah. Afadhali mako dongo kabet miriambo manyalo donjo. Eh, aha. Kodongo. Bang' maeri bende ichak ibiro abira, ibiro ibiro abira ok ichung' michopo ni koro tinde tugo oloko. Wadok e lworo pap. Ma wang'ni, wang'ni to koro kech cha onge nyiso sebeji ni obi kosechiewo to mbele pek.

Linda to en nyako mane wa ne wabedo go ne wan go moko ni en nyako madong wacho ni dong awacho ni ne ne ilos losa wer to chieng' ni Linda kichak king'amo ng'e wende na Linda asewere ni be nitie nyambi nitie Linda ae nitie ngi nitie kode gi nyundo ae nitie sani bende Linda mar luoro pa koro iyudo ka en en ng'ama for example ka wuoyo go Yo, exact ang'e ng'ama timo nang'o. Ng'ama iwuoyo go. Ng'ama ibongo go kaka fai. Koro ing'e ni tugo wang'yo loko wadok nyaka e lworo pap. Kwachuonya ng'iya. Tiende ilwore pap didi. To ka tich odhi maber, ilwore pap di ang'owa? Wadwa nwangi wach ni mos. Chak gi pap.

20, 2013 Aha. to 2021 in Ignia.
Kwa kuandika yake daktari ni mani somo. 2013 eh. to 2021 is 8 years. Aha. Mar mar chwa de nyundo ni. Yeah. Na lose ka nyambita ne onge. Aha. Oseka igni kapok watime na. Kapok ulwaro pa.
Kapok wanere.
Eh. Chulo. Kapok wanere. Yeah. Koro kana golo chwa de nyundo. Aha. to dhi owinjo yeah. motime nade moduogo monyisa ni odong eh. achwade gi juno cha uh -huh. ni liwa ka onge uh -huh. wang ni waluwa ne pap mane mami chike mag pap uh -huh. iwinjo ka nyiso ni kanyisa ni uh -huh. wang itugo loko uh -huh. tim ma uh -huh. kwae ma uh -huh. tim ma uh -huh. chike go nosemi chike pap go Donge mana wacho ka. Ehe. Achiel kuom gi en luoro bab di boro ni. Okay. Koro ah bine bine bi bi bi bi. Koro mating'o ni en mpira. To mpira ni odongo wacho ni ong'e ga nyono bol. Koro wawuondre ni ma koro Linda. Eh, lendo nene nyono bol. Iwinjo? Odondo udo odo odo luoro pap. But linda to ngega nyana ngowa. To mondo mi nyon bol. Mana to wuogi. Ma di bari kilo studio. Ma los ni wer. Ma gol. Ai nyone. Nyiswa kako nyone. Nyiswa kako nyone. Ai nyone. Ama ni nyone. Koro for example ma linda. Ma bol. Onyone ga nango.
Ah, ah. no no mondo ng'ato nyono mo ma go ile we rodo ehe ehe ina wuodri ni linda inyon nwa masa moja miyo ng'ato loso rere masa Inyone kamano. Ne dogado gibed piny. Odongo nyalo pok ochako lworo pap ka sani. Aya. Koro Odongo, um, nitie penjo moro mogombo penjo Odongo? Ha? Nitiere kendo modong'? Ha? Aya, penje ane. Wuoyo kuom nyako wendo kae matin. Eh, Ehe.
osiepe mag odongo mag timo ombaomba gi Eh, osiepe ni mage makwecho mochuno nyaka imention gi migi timbo ombaomba ehe.
Ma sama gikwako migi to giling thi to kotuonigi Ang'o mane okamba mondo mi come up gi yes timo wach machal kamano ero. Sa ing'eni.
Yeah.
Kichiko iti e thumno. Winjo ka nitie kama tok asachomo omba. Nitie kama wacho niya. Ng'ama okeli e piny be kik buo. Kik buogi. Iwinjo. Ng'ama ok okeli e piny be kik. Awacho gimoro kamano yeah.
wasetieko. Adogo awacho ni rumo koth gik moko kata wan wang'e. Ng'eyo. Weuru paro no. For example, tie jomoko ma for example kaka wan kodi simu wan osiepe. Yeah.
Ting'eni ok onego bed nakawo ni ka onge simbe ok nyal dhi mbele. Ok nyal dhi mbele. Ama ka simi onge odongo ok nyal timo. Ok nyal dhi. Yeah. Samoro maybe wari wana wana osiep to ngima simi ama ngima odongo to nyasa. Ema bang. Koro nitie maybe kane pok awuok yeah. ne nitie kama ne antie ka pok awuok. Joma nitie group moko mano paro mane giketo ni koka odongo kale wa. Uh -huh. Gine, ok Obiro rach nyal piny. Yeah. Koro mano miyo kana nyisogi niya. Yeah. Ibiro neno ka gin e tiendi uh-huh. to in in osiepo onego bed ni kaka sani kwarado. Yeah. Kata wapango budho kamoro. Ka simi ogolo abich ta golo abich yeah. to wabudh kamoro achiel. Achiel. To konego bed ni ni simi ni en mako golo to nyaka wabudhi. Nyaka... Mako kogolo to koro achako wacho ni simi rach iluwo nang'o kambi ka tinde konyo simi gang'o mano mano gosiep onego bed osiep ka warado kama to ka gol abich ti gol abich to aboro nitie kumoro iwache kamoro kata nitie mituch miwacho niya iwinjo kik ichiem moloyo joma

E apology kanyo to.
Ah, udogo ndo yanyi nao. Haya, wakao penja riyo. Udo yanye namo, to bongisa ndo wude namo, do. Bas. Ehe. Bogesalika eri. Okubiro do. Aya. Kawuono nwadwa ni ng'ama nowuoyo wacho, ng'ama nowachne wacho. Bogiso tony. Aya. Ing'eyo?
An uh, anyalo paro kane adonjo Kisumu. Nyako ma kuongo bedo olo nyako wino. Aha. Yeah.
Yo kasika wero ga mang'eny. Yeah.
To ing'e ni piny ka piny rugi ma. Yeah. To konego bed ni kawuono ka for example ng'ani ni piny to ibiro paro ni obiro siko piny kanyo nyaka nyaka chieng'. Yeah.
To for example kaka ing'iyo gi ng'ato to ineno ka maybe nitie ng'at moro ma iluongo ni tekova ineno kaka dwa tekova to ng'ano oingo ng'ama ne in gocha kik ipar ni ani ng'ama koro idwa gol e lig ubiro siko ka kama ne nitie no e, e lum kama ne nitie no koro mano shida mane nitie

bandini chal ni ji riambo ni dong' nikech MC winjo kaka oriambo ma band leader Bonge Sabu winjo gima notimo jogi jawa dongo jogi odak gi miriambo Bonge Sabu wuodi nako Bonge Sabu mana ngeni thum nyaka ing'e ni for example thum kigolo nyaka ing'e ni ang'o ma ji ohero e thumni. To words kiseng'e ni ah, word mane ma ji ohero to mano gima onego bed ni tiego kidimbe. An bong'izo ok nyal wuond, an ma nyalo wuond.
Karo tiwacho adier dong.
Yes. Koro en award moro ma itiyogo yeah. mondo nikech iyudo ka ing'eni for example nitie e band hmm. nitie fan mag bongisa yeah. ma bende bongisa ni makelogi yeah. nitie fan be mag udongo udongo yeah. ni matimo nade koro ing'eni for example kitajo ng'ato ng'at ma fan mag ng'ani ma kilo cha yeah. to be dongiro gi magi bedo ka umedo bedo ji mang'eny yeah.

Stella Kabikelo. Eh. Omor sana sana Kabikelo mar ni jomu chiemo molo joma yudo. Eh. Omora molo gimora moro. Eh. Penjo ni dina hivi. Eh. Ka penjo simu. Uruti bila ni hivi kima penjo simu. Eh. Simu sani i sani. Eh.

awejo kasemra ke waka ni biru mani gino awejo kasemra ke waka echoni nikech yes gima ne kelo mondo afadhali inyalo donjo kamoro to kidonjo for example kaka industry mathum yeah.
inyalo bedo maneja ama inyalo bedo ja keyboard uh -huh. kibedo ja keyboard yeah. to kor kidonjo mm -hmm. afadhali igol koki ka nitie thum momisegolo uh -huh. gi, gi, gi jobandni miwinjo to kik igol koki ka thum

nyaki kata e kambi mar sem ka kiwuok to nyaka bed ni itimo gimoro ma kata chieng' moro kionge iwacho niya wan to kamomiyo semra ki ochopo ka en si to kik iwach niya ni iyudo ka kambi mar sem oseng'ere iwacho ni nayudo ka joka semra ke wani kodhi promotion kama kama to ninde gari to an awegi ka gininde e rum mano to koro yang'ani weka
Owinjo gino? Wabiro kofi adogo sana. Bas, odoko swaro. I want to introduce uh, the grand engineer Wood Phoebe. Uh, ang'o momiyo e eh, thumbe gi wantie gi producers mang'eny lakini thumbe gi thoth gi ahinya ahinya ma winjore ni yiero mondo mi iti kod Barikiwa Studios mar Wood Phoebe.
Ano saa mokwongo. Yeah.
Wood Phoebe Barikiwa ni adonje e album na
yeah. to ing'e ni ber gimoro ema mi isiko kamoro yeah.
to an bende ahero an mokwongo winjo kana yo kanya ni tuk pesa ok ahero eh. ahero ng'ama ok odich gi pesa no ahero ng'ama odich gi gima timo timo gima rach to nyalo nyisa ni ka tima tima tima yeah. to nitie producers moko ma chmani pesa pesa
gimogolorino ber iwinjoku koro ber bayudo ni kidonjo yeah. ka nitie kibiro gi gima ber obro kongo ling yeah. to winjo gima ibiro to nyalo miya jani ma tim ma yeah. ma tim ma
nyalo tim yeah.
mm. awinjo koro mane gimiyo iwa

Opoto mar atari donge mit kaka michwalo punda cholo punda ni chal nosetemo onge kaka gini chal dong inyalo gweye ni time to chak be onge gini nyiedho onge karibu sana le grand thank you odongo achiel achiel kuom ah, joma osekalo e lweti kendo tijgi dhi mbele maber oko kacha chande. Kaka ng'ama injinia maloso ne thum, inya wacho ni tiyo kode chal nade? Ing'e ni Odongo Ramban is one crazy artist. Miriambo to kang'eyo.